Ɖekakpui dzadzɛ le etsa ɖim le tɔti ƒe nutoa me eye eza me la wɔ abe mla Adebayo ƒe e ekpa gli kpa gɔme. Ati ma hã mega le ƒe si me o elabe sekirite le amewo nyam le fifia fi ma fifia ŋutɔ. Ele be anɔ afi ma la ke be woava nya o. eye wova nye ko ɖe ƒo xɔ na eƒe fre na kisa ɖe tete mesie sablasu hã le enuɔ teƒe anyimlam ɖe afi aɖe be meke le xɔ ƒom nam le ezaga wo be meke wònye tete nanye be enye wo magae Enye Samia le. Tete wo katã mawo me nɔnɔ vivi alea. Eye woƒu xɔ nɛ. O ɖo me ɖo me ɖo me nana anyi. Nɔvinya dzi tsɔtsi aɖewo hã na yi ale be wo dzime akɔ via. Wo dzime nyrɔ akpa. Nu ka ta nèwɔna nu baɖa alea? Nu ka tae wodzi Mesia ya alea? Nu ka ta amewo melɔ̃na be wòakpe ɖe wo nɔviwo ŋuti ne nɔviwo ɖe le vevesese me ko hã kpe ɖe eŋuti o? Xɔa wɔ ɖe dzro. Xɔa wɔ ɖe ne Mawu nedzra wò keke be nu ka dim nèle le zã sia me, nu ka dzɔ ɖe dziwò? Fi ka nèva le yiyim kple wò akpetea? Tetɔ be eh, exɔlɔ̃nye la enyam do go le eƒe aƒe me. Eye fifia la nyemenya afi mayi o. Azɔ nuka wɔ ge nèle? Nyemenya o. Mate nɔ gbɔwò le fiya via ɖe? Ewɔ be fiya? nanɔ fia ke ɖo kaka me. Manɔ fia ɖe kaka na eye ne meva kpɔ dɔvɔa. Ɖekakpui ne le wodze kesemɔ vivi ko nanya bena fi ma wogale fafu ɖam na wo. Menya be nate va ko ɖe façon sia ta abe ele abe nye kple wò ke lee ne dzo. Eye fifia eye mekpɔ teƒe aɖe koa ne ne be yetrɔ va eye ne va kpɔ dɔvɔ koa.

eye wòva kɔ ɖe ministère ƒe kpea me. Tete agbɔnudɔla ʋu du be, meɖe kuku afi ka wò ŋutɔ nèsusu be le yiyim? Meɖe kuku mele Monsieur Musa dim, ame ye nye manager le fia. Nu ka tae nèle dim? Ɖekakpui nɔɖola ɖe asi nu ne maɖo directeur général gbɔ ele be, na ɖe dzɔ. Netsɔe be fia nye eh, masarasi alo afia ɖe ko na naɖo me ko ya do ɖevi ɖetugbi ka dim le le le le lua me fia ma te be ɔdɔ ɖe ne le fɔ ko ya tsa ko na nɔ ɖiɖi me. Yo be eh, me ɖe ko me gaju o, ele be eh, nye me gaju o. Wa ju o, ele be na Welcome, sir. gbedɔ ɖe wɔwɔ.
Meŋlɔ be kloe be meɖo rendez-vous kple eh, kple leke o eh, gadje de sécurité ya eh, eye me va ɖo fia la
ele nuƒo dom nam be yewo gaɖo me ka enya yi gblɔm wòle anyawo ya ene ɖo la mekui da ɖe wò fia nɔnɔ ta mi ene wa
Enu yi mawɔ kple wa mana be woanya o. Tete be mele doze le ɖekakpui mele doze le o enu yi edze na ɖetugbui ma ye ma. Elabe esia yi la woanɔ tsa ɖim ko prove ɖeke mana nyi. Woanɔ tsa ɖim le lua me doa me. Woanɔ tsa ɖim to amewo ƒe dɔwo me. Eye wonɔ enu pantalo ɣiwo dom be wòatsɔ atsaka amewo.
Gake
Yesu Kristo aɖe mía wo do le me. Wobe, eo, va na anyi, nu ka, nu ka dzɔ? Abe, e, nèɖo na anyi, esi sekirite ma ƒe nu yiwo wɔe ta.
Asi wɔ ame, ame ma mele nyui o.
Esi ye nenye dzretɔ zi ɖe afi sia ewɔ ye wòkpɔkpɔ trɔ zi nyi vevie ɖe ni. Nenye zi nene ye me mewɔ be mayɔ ma rejoindre wò kaƒea. Meyɔ ame sia ame eye meyɔ aƒeme la esrɔ̃ dekroche.
Ebe esrɔ̃nye. Ee, de tu tele fɔs.
Nu ka wɔm le le wòakpla me be wòwuwɔ srɔ̃wo le yi.
Meɖo ta hã.
Eye eh, ne li kɔa, wòatɔ koe nye nanɔ tsatsam, ma- manɔ teƒe ɖeka. Ne le dza do kple ame ɖe kɔa, do kpli. Ɖetugbi ne le le do kple kɔ ame ɖe kɔa, do kpli le nyawo toto kpakple eh, eh, eh, ŋkɔkɔ ɖeka. Edɔ be Oh, megatsi dzi o. Asi nya ma ne eh, míakpɔ ŋkɔ be míayi. Ɖetugbi, nu ka di nèle nanɔ fo promɛsia xɔ me? Nu ka di nèle? Mawɔ dɔ aɖa. Nu ka di nèle le lɔa me dua me fifia? N ka dzi nèle le mago? N ka dzi nèle? Ɣe ma ɣi me ye ame, amegã Daniel hã le egbe dom ɖa le Mawu yɔ gbɔ kple ŋusẽ ɖekakpui mawo ne yra o. Wogbe da ɖe ma nye dzodzro. Ehiã be miato gbe ɖe sese. Ehe bia mia tso míaƒe agbewo na Yesu Kristo. Ale be wòaxɔ na mí. Nu ka ta mèɖe asi nu ma da ɖe Biblia kpɔkpɔ be afi sia afi mele la, metsɔnɛ ɖe asi? Asi magblɔ na wò fofonye, nèle zagbadzagba. Netsɔ be mazi ye wònye, enu ka ta ye wòe afi sia afi ye nèle ko nàtsɔ Biblia ɖe asi yi ne nàva edzi dɔ. Ne le le etu bibliki wɔ tso ɖa bla ɖa ku ɖa ko ŋu vɔ, nu ka ta ne le revɛ Vɔ vandredzia, nàte lé Biblia wò Biblia ɖe asi. Kwasiɖagbe ne mlana aƒe me eye nàte yi tsɔtsi. Gbe ka gbe ye nàva kpɔ dɔ nu ka ta esia ko nanɔ gbe dom ɖa? Esia ko nanɔ gbe dom ɖa. Gasia gama, eye be Biblia be.
Since you started seeking this kingdom, tell me Yeɖo la dzi Yesu Kristo ƒe Royaume gbã.
Yeɖo la dzi
Yehowa ƒe fiaɖuƒe gbã. Míaɖi Mawu ƒe fiadzɔdzɔa gbã eye nu sia nu enukpɔtsyɔ kekeŋ wòava na mí. Maka ɖi be mele naneke gɔme sem le nu elɔa me. E tso gbegbe ne le elɔa emea dzim fifia edzidzi vɔ. Gblɔ nu ye wotsɔ elɔa ema nu ye wohe va na. Gbɔ ɖekakpui ta vure sia ɖe. Ebe Mawu ƒe game nye game nyui. Mawu ƒe game nye game nyui. Mawu ƒe game enye game nyuitɔe abe gatsi dzi nève ɖo fraternité ɖe me. Kpɔ ɖekakpui ma yi le akpa ɖeka fia eɖo eƒe aƒe kple eƒe eƒe ʋu eviawo hã wole wole dzuta. Ka paradzi ka gblɔm le le nuka ta nèle paradzi ƒe nya gblɔm? Paradzia anyigba dzi ko wole Paradis aɖeke mele afi aɖeke o. Samia ɛ ɛ samia be mi mi mi ɖo la mi ɖo mi meɖo la juge enu yi Mawu gbe. Nu ka ta matrɔ ɖokuiwò vi aɖe? Nu ka ta wò hã màɖe asi ɛ Mawu ƒe nya viaɖe tete? Nu ka ta matrɔ gbɔ va anyigba dzi ƒe nuwo gbɔ ne nàdi dɔ ɖe nàkpɔ dɔ ne nawɔ? Tete ne ne Neja hã va Linda hã kple eh, amegã Richard wole dagbadagbam le dzidzɔ le ƒe xɔwo me.

asrafowo ene.
Garemɔla menɔ enua eƒe nyawo sem le nye to me mo parmo. Nenema mawo ƒe viwo woƒe aɖe le ma.
Eŋlɔ ƒe nyamawo ne ne míekpɔ míatrɔ dze agbe ye gɔme. Ame ma la ɔmu fistri eye ebiana nɔ ha. Megaɖe asi ne wɔga eƒe nya me ne Alfred Stoke o. Menya nu yi ta elabe puissance ɖe tsi mɔ ma ɖo. Menya nu yi ta elabe enya ɖe megblɔe kpakple edzi enu ko ɖe Mawu ƒo nu to edzi eye wogblɔe na wò ta ɖo la nɔ asɔle o. Megaxɔe vevie elabe ne ele xɔe vevie kɔa nègbo.

Gake e kple wo dzi ƒlo mia mekpɔ be nɔɖo la kpɔ dɔ be nu ka ta wò ya mekpɔ e kpɔ dɔ aɖeke.
Ye eveve ya ko mewɔ dɔ aɖeke kple wo dzi ƒlo ma.
Vɔa nèle nye nya me siri kple ame patikile ɖe nu ka ta mekpɔ dɔ aɖeke. Edɔ be e, eɖɔ le etra zi na nye hã gake eƒe ʋe ya nyeme ekpɔ dɔ aɖeke o. Ya la dzi kpɔ nu. Aƒenɔ vi Mawu ƒe game yi game, aƒetɔ ma ƒe game yi game, ne ma ƒe game va ɖo la me edze aga ʋli enu sia nu si wɔ asi aka. Yehowa be ela trɔ zi ela ɖe vie na lɔ. Ebe e nekpɔ ɖekakpui e e e ɖi magblɔ nɔ fia ko nyi be
Ese nya ɣie magblɔ na wò.
Président directeur général a erecommande numa nam be maxɔ.
Eye eye ŋdze hã mele d'accord be maxɔ vɔa meɖo la kla.
Nye medza lɔ̃ fantaisie kple fanatisme ɖeke le nye dɔ me.
Ne mekpɔ naɖe le wo gbɔ o la, nyema ezite hafi ma manya wò le dɔ sia me. Nɔa.
Tete tanye be eh, ebe ke récupérer wo letra ye
na na xɔ waƒe ɖekakpui mawu yra wò ma. Ne le gbedom ɖa kɔ mawu ba wani. Yeah. Be etsɔa natetɔ dɔ dzi. Mawu ne yra. Etrɔ zu dziɖula. Dziɖula ko via nye. Dziɖula ko. Ya nye le xexia sia me. Ke ne le dɔ dzi la megabe se bra o hã nɔ akɔkpa dze. Eye ne woganya o hã. Dzagbagba la be gbe ɖeka ko la. Xɔxana va kpɔtɔ eye nukokua yɔ wo nu yio. Meganɔ enuma agbetɔwo ƒe nyawo sem. Labe woli ko la, ke wole dzidzi bena aƒle do me. Edzagba naɖu adzi to alẽvi la ƒe ʋu la me. Eye eƒe ɖeka megbe dome la, Aƒetɔ Daniel etrɔ keke.

Nkata va tona be mate si nyeo.
Meɖo la kpɔ afi ye approvisionnement le kple ta dɔme ƒe difficulté wo ya. Gake nɔvinye megaɖe asi ne dɔme ƒe di elabe ne le le posta ɖe la, ame aɖewo abia nu.
Ame aɖewo abia nu elabe Yehowa ƒe asi le dziwò.
Eƒe senya ye be ya gblɔ na wo nyuie. Míeɖo ɔdra ɖe ye afera siwo katã míele la le société ya me. Le ɔdra na wò be na changer enuma keŋ yiwo katã me be nawɔ. Ne mewɔ la, meta Mawu nɔ be manya wò dzo le dɔa me. Ɖekakpui ka ɖe Mawu dzi. Ka ɖe wo Mawu dzi. Woɖo eƒe dɔme na agbetɔ elabe ami sisi le dziwò. Woɖo eƒe dɔme na amegbetɔ elabe ɣesiaɣi la nèdo ɖe egbe ɖa. Ne nèva dua me ko dze agbagba wò hã nàyɔ ame aɖe ne mawua, wò hã yɔ ye sua. Tete ɖekakpui sia va kɔ ɖe eh, monsieur Sakpla Tukui hã gbɔ be eh, ma ma gblɔ na wò monsieur directeur général. Eh, nane le dzɔdzɔm be nu kae nu kae nu kae dzɔ. Ne le le eh, eh, eh, eh, liʋiliʋi siawo me tom le dɔ me o le yiyim kɔa nanya bena eh, Mani aɖe gbɔna, edzo aɖe le bibim eye ne dzoa le bibim la, amewo adi be yewoatsi dzoa gake womate kpe dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ee, enu ma katã la tsɔ de gbedoɖa me elabena nu sia nu me la vevesese va va- va- va- va na hafie dziɖuɖu ya va eƒe dziɖuɖua nyi nyuitɔ.

Gasɔ gbɔ le numa me nu ka tae nèle enya ʋiliʋiliʋi ɖeka kpui ɖo ŋkua ya yi ene nu hafi va kpɔ dɔgbe ta ne woɖo dɔ aɖe ne woku dza kpakpa ne woxa na woe le loa me hafi ne wòaglo eye daniel hã le totom ne aladzi be dɔ recommendation yiwo wona yewo la yewo la calcule la bena piège geɖe le eme eye pourcentage dze yi wo la gblẽ le ŋuti la ele eme ta womate ŋu xɔ contrat ɖe sia ɖe ne ko eye womate wɔ nuwo nene ko le le xaxa me ko ehiã be wòabu eŋuti vie. Hafi ne eh, ame aɖe nɔ apprentice dzi be wòawɔe, ne ene o la, etsɔ godo la, ele va ele va do ŋkpo na ye o. Eye ɖekakpui, ele nye Mawu dzi ko nene va koe Mawu le yra ma. Alhaji hã me me me me- mekese nya ma tsa menya o. Teta be eh, mesi ma ma- mabu tame wɔ adzo yibɔ. Ɖekakpui mawo ne yra o ke woya o woya do ɖe dzi vɔ ma. Do gbe ɖa be ne le le afi ɖe la mawo ne wayra ne naxɔ promotion naxɔ kɔƒe yi le Yesu Kristo ƒe ŋkume. Tete aladzi yɔ be a bon enu ye mekpɔ fia be negblɔ na wo be arrangement ma me intéressé mi o. Nekpɔ ne Mawu le ame aɖe dzi ko nàkpɔ be eƒe aʋaɖaka anɔ mɔdɔa me. Ne Mawu ƒe yayra le ame aɖe dzi ko la, àkpɔ bena eƒe ŋusẽ anɔ mia ɖe dzi. Eye wogblɔ be mianui ɖe kɔntra ɖe sia ɖe le mi kple dɔmawo me, mimegale dɔ dɔƒe ma ƒe nya xɔm o. Eye ŋkpekpe tse nyi ne ame yi bla se ɖe antreprise ta. Ŋkpe tse yi nɔ ŋkpe la atse nyɔ abe ne le vɔe ɖom ɖe ɖe nɔviwo ta. Eye wole susu bɔ be a mele didim be magblẽ nu sia dome nu ka ta ɖekadze ɖekakpui ava gblẽ nua dome na nu ka tae ame ya va blize nye plan ɖe sia ɖe ye mele wɔwɔm tso gbe ɖe gbe nu ka ta wòva va gblẽ me nam mekae enye Tsaka amesiame ɖe nu. Ɖekakpui natsaka amesiame ɖe ŋuti gake Mawu dzi wea? Mete le naneke wɔ gɔe la be Mawu ƒe asi le woa dzi. Ame su bena natrɔ le wo nutakawo ŋu elabe naneke meli na wo. Tsipritse hã gale eƒe kplawo wɔ be yeagblẽ nu. Tete ne wole eya tɔ koe nye be agblẽ nu. Ne woli kɔa, eya tɔ koe nye be ewɔ kpla wo. Nekpɔ nu yi le dzɔdzɔm le lua me fia ye ne ekpɔ xɔ ame ɖe wetri ɖeka wetri ve kɔa, eku ke Anya be ame sia ame wobɔ nu hã wo sikirite wa gbɔdɔ la gadziɔtɔ ganyra wo gadziɔtɔ la ega tso viviwo ne le kpɔ nu siɔtɔ gbogbo na nya be meke yi wo gardzia mega xɔ gardzia ɖe ko tsɔ va da ɖe wa xɔ me Ela gba ƒea, eye wòadzo le gbɔwò nenema. Ema yi me eh, zikpui te wɔ atikpakpe viwo da ɖe ne egbe to, to nu tɔtɔe kɔa, wò ya tɔ vɔ ma. Ne egbe tɔ nu tɔtɔe kɔa, wò ya tɔ wɔ nu ka wɔm Satana ɖo fi yɔ le ma. Mama kpe mía dzi. Ale be míado gbe ɖa na Mawu eye míasẽ ŋu le gbɔgbɔ me. Nu sia na nu si woatso ɖe mía dzi la madzedzi o elabena Mawu ƒe asi sese le mía dzi. Nu sia nu si woawɔ la, woawo ŋutɔwo ko dzi wòatrɔ ɖi. Míeɖo xɔse kplikpaa be meka nu yi me tom míele la, míado le eme kokokokoko. Meka nu yi me tom, woakpɔtɔ míaƒe ŋutilawo ya gake míaƒe gbɔgbɔ ya, eye míawo kpɔtɔe la nye dziɖuɖua godo. Eye dziɖuɖu, Mawu ƒe dziɖuɖu la, evana le agbɔsɔsɔ me eye màganya alé ye nàtsɔe hã.

Nɔvia esia ta ne nèle ne gadzi ava le kɔla blam ne ke gadzi ava nɔ kɔla blam le dɔ me enuma awu aɖe ko tɔna dona ne gadzi aɖe le kɔla blam ko nanya be ayewɔtɔe nɔɖo la kpe gbɔ nyuie be meganɔ dɔa me ke o nɔɖo la nye le le dɔa me hafi wòava gblẽ le ŋuti o elabe gadzi siawo tɔtɔ gbe gadzi yiwo nɔ kɔla blam eye enɔ ŋkume kpɔm nɔ me menɔ vɔvɔm o. E, nu ka ta maplase kamera ɖe eƒe xɔa me anɔ kpɔm be nu ka nu ka wɔm gadze sia le ne nye meli o. Ke ɖo wogblɔna be be gadze hã wu name. Ame yi agbaƒea koe nye gadze kple bɔn. Ame ame eve mawo yiwo lé wo agbe ɖe asi la elabena Woawoe agba ƒea wo ke be agba tui. Esia ta nɔɖo la sẽ ŋu le xɔa. Ema yi me alaji gã le etɔa wɔm le edɔa me be yeaku be ɖe nu ka gbɔe e e kɔntera nu ka gbɔgbɔ kae le e e e nuwo wɔm. Ha ezo wu dzo. Fiye nakpɔe le ya. Ɖadzi ha le tɔ. Ke ɖekakpui gadzia sia hã le dzidzim be yeawu yeƒetɔ gã. Gadzia ne le wu aƒetɔ aɖe nu ka natea wɔ? Gadzia ƒe ƒe teƒea. Eye aɖadzi hã esẽ wu o. Edzo wu dzo eye wole Eɖewo wɔm be ye le recommendation ye le baɖabaɖa ɖewo resenti. Tɔ a a a a a. Ɖo ka ta le le vɔvɔm alaji. Wo wo be ye se wa. Ɖo ka ta ne gale vɔvɔm. Tete.

Nu ka wɔ Satana ƒe viyɔ le le lɔ amedzroa me ya? Nu ka ta dziɖetɔe ɖeke dziɖetɔe zenera ɖeke mate to edɔ ƒe ɖe ne le le kɔa? Wobe fi ya la poste ya la ame ɖeke mate nɔna gbe le me. Nu ka wɔm le le lɔa me ya? Nu ka ta wo dzime sẽŋu alea? Medo gbe ɖa be ne ɖega be yeawɔ nu ma tɔgbe awo gbla ame ɖe ƒe dɔwɔƒe koa biaso ne woada tso afɔ ɖe ve. Babarabara ka tɔgbe nye esia? Nu ka ta nàdi be yeaxɔ wo nɔ? Menye meya te xɔ eƒe teƒe sã o, sisi gba gadzie sie le enu ma katã o.
Tete alẽa dzi gava do be,
Ee, meka ɖe edzi be nyemewɔ naneke o. Ee, meka ɖe edzi be nyeme, nyemekasi ŋutsua si, eo, nyemewɔ naneke o. Ɖeko meɖo ŋue mekpɔe alea?

Eh, nabe regle nya va kple eh, polisi ne nu ye nènya tso ekua dzi la eh, va egbe. Eh, affaire sia le megbe nye eh, regle ala mi ya be nye affaire sia zi eh, polisi ƒe nya. Eh, owoe va eh, eh, nu ma gbɔ directeur gbɔ eye wòku ta nye me- nye megale négociation. Nɔvinye magadi négociation aɖeke o. Nɔvinye. Yesu va na yi nɔ asiwo la enɔ nu siawo katã wɔ. Eye edɔ ka me nye esi amewo mete nɔna biro a?
Edɔ ka me nye esi adziɖetɔ aɖewo katã nɔ kukum ɣesia ɣi? Nu ka ta la dzintɔ ya menɔ kukum?
Tete
ɖekakpuia tsɔ eƒe lɛtidodibisiɔ va. ebe me medzi be ma ma ma demisiɔnɛ eye ne be yeatrɔ ŋutɔ ɖo Directeur général la e mekpɔ bena nyemele didim be maku o elabe ɖedzi be yeatrɔ ŋutɔ ɖo Directeur général. Eh, ne enua ne me- me- me dérange oa, Uh, you see, I have um, Evia ma de ye le asi nye eye
dzila nyo hã wotsi
mɔɖola kpɔ gbɔ nye be gale dzre tɛ zi ɖeka ɖeke dzi teƒe teƒe teƒe ɖeke dzi o dzi be.

Ɣemaɣi me ye Mesie
Daniel hã le
eƒe gbedoɖa.
Yesu meda akpe na wo o, medo gbe ɖa. Meyɔ wo ŋkɔ eye metsɔ dɔ ƒe sia de asi me na wo le Yesu Kristo mía Ɖela ƒe ŋkɔ me. Menyɔrɔ biro sia yi nye Direktɛ Ʒenerali ƒe Biro Amenyraɖoŋu la me. Eye eŋu sia ŋu kple enu sia nu yi nye deshi abe akpa kɔm la, megblɔe ɖo asi me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Woatɔ woanu woaƒe ŋuwo, woaɖu woaƒe lãwo ɖe edzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. ŋu me. Tete Daniel do gbe ɖa eye wòklɔ biɖoanti. Ema yi me ye mesie eku evo hã gava do ɖe enuma gardien de sécurité ye nɔ dzi ewɔ gardien de sécurité nanɔ dzi aƒetɔ wu nu ka di nele. Nu ka di me nele. Gadziawo la wonye ame baɖawo wu le xexe sia me, elabena ne eɖe mɔ na fiafi koa, fiafia ate ŋu afi Yehowa.
Ne wòɖe mɔ na dzoglasua, dzoglasua ate ŋu te ɖe Yehowa.
Tete Daniel be, Ee, Monsieur ee, ee, ee, ee, kuwɔdɔ, nu ka dim be nèle? Na, nanyee.

Be, Nu ka, nu ka ta nèvɔvɔ̃m? Mèɖo santi ma be e, nèdza vi ɖem.
E, nèdza nyam le dɔ me. Ekɔ be e, ese.
Ena nèle le dɔ wɔm ɖe game dzi alo le dɔ me vam ɖe game dzi. Nèle wò devoir wɔm ɖe game dzia, le e, e, e, nu ya dzɔdzɔnyenye ɖe sia ɖe me Ŋutɔ meɖo problem aɖeke le aƒeme o. Vɔ la, ne mele dɔ wɔm ɖe game dzi o eye nèle dezɔdro wɔm abe ale yi nèle wɔm ko la, ke bom nanya be na. Megaɖo opportunité ɖeke ɖe manya ɖe sia. Ke abe Mawu la akpe ɖe mía ŋu ale. Medo gbe ɖa bena Mawu ava ɖe mí le bababara ƒe fiazo ɖe sia ɖe me. Eze ta hafi ma ɖe asi mí míayi akpasɔ kpɔtɔewo dzi la, mikpɔ mi be miasa bɔ nɛ eye mianya kpɔ bena míeyina video ehegbetɔwo ɖe sɛn sia dzi ɣe sia ɣi. Esia ta mi active cloche de notification ale be ne míewɔ video yeye koa yeye ale koa va mia gbɔ. Abe video yiwo katã míebiena la, video ʋeyiwo, video yiwo aɖe ŋkume dzakana mi eye wòana be enukoko ne woanɔ nuƒo yi nuyiwo dzi. Miyi sabɔnɛ ale be miato veve eƒe chanel. Izaka, mawu ne yra mi.